Toragache egento ki, toragache nonya na ebridge egosaroka aria, macho, masongo aria abana baragosa kogundwa. Baminto, Yeah. ebiongozi ngosoka more sana mwatwera ase amang'ana amaya buna bono gwakwanire. Abanto ba ekari baonchoka. Yes.
Tor sure ng'a naki tokora togotrust whatsoever you'll be able to deliver just the same way gwakwanire iga.

it will not be proper and it will not actually go well with you onye tokonyara koirana omonto oyio naende omobeke Nairobi onye background kere poor he will come with the money kwamwairane mpaka ase ogokwansa ara aragerie abanto bamwabo Yes. amanye koirana omobwate that is the spirit of somebody who has grown in this problem

ache korora nki arakore. Thank you ours we are twatira Nairobi abanto babutoru chibesa chiabekwe serikali omonto oye chiatomogusie econstituency obogori chibesa oirana nachi Nairobi the other way the other person will get the money buna chi buna ayeu chibesa echi nonye CDF yasoka rero marogoba omochumbe ore normal miaka eye yonsi twakina iga akominyoka gusii. Baba onyachae iga iga the moment ebesa yasoka iga ye serekari okomonyora ekenyoro ime. Omogaka ongeri abanto aba all our leaders that's why I'm telling you baba obiri just be let's be honest obiri agosoka korwa Nairobi buna ebesa ya CDF yasoka kogenda goikansa nabanto ekenyoro ime ng'aki mwarora.

akong'u. Riria omwana nare gocha gokwa, in fact we normally get bake ria riare koanigwa kwaragora kwaraaba omonto. Ebikone. Yes, but tell me one, two, three positions omwana onde agorire agatoretera gose maboga nkoanigwa aye. Omojumbe first thing you will do with that money you are giving people, yeah, gora amabaga naye retera abanto, kora egraduation buna ose orare gokora moiso onde. Egento ekiya at least, bono Mweshimiwa iga Kisii County twanyorire

Gose kworokia into ntori amo na omwana oito. So mpaka moeu chibesa chinyinge mono. Chigoetera mpaka omonto otabugete nare eserekari eyio. Kei, naye, naye ng'aki? Yaani chikura nkori ginjubilee inde. Eh, omonto agocha koruga abo oria omanyete oyo tanya kobori kura. Oyo takobua kura. Yaruera rero. Lakini agocha nere ogosera ogote ng'a yaya bono nche, nche nkobanga ande egasi iga iga bono matiang'i togosupport. The last minute ebacha gotama. Taribo. So we have to be very careful. Abanto bare noyomo barore. Tobamanyete mapema. Gaki motetebire mapema buna tosira. nyaribari chacha ano nsi ase yachagete ere morero Ebwatete kogwera ense. eh ebwatete ogira nga abanto ebakirete baganyete 2030 2027 iga iga tobwate candidates right left and center oende amatanga bono iga oyonde ogosera moina buna moiso onde ewodi eyemo ebwate omojumbe oyonde aspirant Aspirant, beka eraini, eshida ere aye nkong'u. Mweshimiwa, kwanera abananchi bago bagesusu ya Nyaribari bachache. The your last words as we finish up the show. Asante ase abanto baminto ase mwabeta Nyaribari onsi korwa Nyabiosi inse mpaka Nyansancha aaria enkobasorora. 2027 Let us make a very informed decision, edecision egoorokia ng'a omogusii nabo akonyara kodecide omogambi omuya orabakonye. Eye teri nga guess work. Ebesa gekoretwa, ragera, naende mobori next ngai togocha because ebesa eye niyaito baayerire. Lakini chikura echi chigocha, Toigore amaiso. 2027 Omosike Matiang'i obeke tick. Nainche buna Birundu on support 2027 mbakorere egasi nkworokie ng'aki egasi ebwanete gokora thank you so much. Mbuya mono sana abagusii ase more ase ogokera chingaki chiaino gocha iga mokwe at times gwategerera omochie wa Birundu agagokwana. Onye nkobwate maswali ande onsi nabo dropa ase comment section next time ningomoumera namobori iswali eri na eri na eri. Mweshimiwa, obwate local, national and international experience. Kwamenyire Belgium, kwarorire obogambia obuya nabo okorwa oo. Kwamenyire Nairobi na gosia kwaberire oo. Koraire obogambia obo, gaki teba ng'a nkorera togochia. Obo nko nkoira ande mapema sana, tiga tokwane 2028 my celebration, nkobange program ya mashal plan eye nagotebie,